CBN a rak zohtu nan dihlak tein nang kut kan in tlaih hna. Kum thong hnih le kum kul le kum thum, March kul le riat, zanlei sawmlang pali tiang thong kan hlet khawhmi kan rak chim lai. SAC nih April thla thawk in Hakha ah meiman kholhhram an thawk lai. Chin ramkulh Hakha khuachung ah sac nih a luancia March thla zirhnihnak lio ah meiman nan pek cang lai tiin loudspeaker in an rak au tiah theih a si. Nan meter bawk man nan thlak lai i nawngeitu hna sin ah vaiba in nan kuat lai. Asaloah zung ah nan va hmuhsak hna lai i meiman nan liam lai. April thla in electric mei a hmangmi paoh meiman nan thawh cang lai. A tho lomi cu nan meihri chapiak dih nan si cang lai tiin an au tiah theih a si. SAC le nawlngeitu hna nih loudspeaker in an au hnu in Hakha sang cheukhat ah an meter box cu hman an thlak i zung ah an hmuhsak hna tiah tualchungmi pakhat nih a chim. Meter box cu hman an thlak i zung ah an va hmuhsak hna tikah cheukhat cu Jet Singhlei nih in Singhlei thumkar a liam ding an si. Kum hnih chung ca mei man thawh ding a si tikah a tam tuk tiah a chim. SAC cozah zung le SAC he pehtlaih in rian a ṭuanmi zung cu thla fatin in mei man an liam tiah theih a si. Mincan peng SAC ralkap le Kawa peng kahdohnak ah SAC ralkap le palik pathum an thi. Mandalay ramṭhen, Minchen peng, sac ralkap kuttang pyusawṭi sakhan pahnih cu drone in bomb kan thlakhnawh hna caah ralkap pahnih an thi tiah Myine District drone strike phu i ṭuanvo ngeitu nih a chim. March kul le sarih, Fascist

Pyusawhṭi sakhan pahnih cu hmakhatte aa bawm in kan thlak hnawh caah pali hlianhma an pu i mizaw phornak mawṭaw nih Minchen sii-inn ah a kalpi hna. Kingke sakhan kahdohnak ah Pyusawhṭi pahnih an thi. A dang a thimi zong kan hlathlai cuahmah tiah Minchen District Drones Prize in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Cu kahdohnak ah Minchen District Rung Street, Minchen Battalion 13 le 4 hna i bawmh in an kah hna. SAC ralkap hi fak deuh in kan kah cang hna lai caah ralkap palik le pyosawṭi an umnak he neihniam in um lo ding in Minchen District Drone Strikes in theihternak an tuah. Cupinah Pakho Ramtang Kawa Peng, Ong ne khua um KTV ah a kalmi sac ralkap kuttang palik pawl cu March kul le ruk ah tualchung hriamtlai phu nih bomb in an puah hna caah pakhat a thi tiah theih a si. Ong ne khua ah khuabawi Sam Myint nih a ngeihmi KTV ah palik pawl cu an kal i Kutse bawm in an puahhnawh hna caah palik pakhat a thi. Palik sakhan uktu tal in palik cheukhat zong hlianhma an pu tiah tualchungmi pakhat nih a chim. Nyawadi khua kahdohnak ah palik hleikhat an thi. Palik bawi changtu tal in palik le chungkhar pariat tlaih an tong. Karen ramkulh Nyawadi chawleh chawrawlnak zung le palik sakhan kan kah caah palik hleikhat an thi i palik bawi changtu tal in palik le an chungkhar pariat kan tlaih hna tiah Cobral Column nih an langhter. March ni kul le ninga zinglei sumlam panga hrawng ah Nyawadi chawlehnak zung le Palik sakhan kahdohnak ah palik thlekhat an thi i palik bawi changtu tal in palik le chungkhar pariat an tlaih hna pinah meithal zun hlei sarih le zingkuan tampi Cobral Column nih an chuh hna tiah theih a si. Cu kahdohnak ah Cobral Column, Chiatitnet kawlam Federal Wing, Golden Eagle le Yaung miphun hna i bawm in an ka hna i PDF ralkap pakhat an nunnak a liam tiah theih a si. Kahdohnak ah tlaih a tongmi palik pawl cu upadi ning in tlaih le zohkhenh an si i hremnak le tukvelhnak zeihmanh an tuah hna lo tiah theih a si. Kokore peng Chungdu khua umhmun khuarmi sac ralkap cu nini chung an doh hna. sac ralkap hlengah an thi. Tualchung hriamtlai pathum nunnak a liam. Karen ramkulh Kokore peng chung sac ralkap nih umhmun khuarnak cu nini chung an doh hna i sac ralkap hlengah an thi tiah Lion Battalion in ralkap anyata nih Yangon Khatit media ah a chim.

BGF phufonh le Lion Battalion Kumandu tualchung hriamtlai phufonh kar kahdohnak a rak chuak tiah theih a si. SAC ralkap nih umhmun an rak khuarnak hmunhma hna cu March ni kul le ni nga zinglei sumlam pasarih le cheu in Chief Strategic Major Alsova hruaimi Lion Battalion Commando Strategist Column Current tualchung hriamtlai phu hna le PDF phu-fon nih an rak kahdoh hna. Cu kahdohnak ahcun sac ralkap hlengah an thi, hliamtuar an tam tiah theih a si. Kaphnih kar kahdohnak ah Lion Battalion Commando Strategic Column in ralkap Ashici, Muci le Tayeni tiin minung pathum an nunnak a liam tiah Lion Battalion chungtel ralkap a nyata nih cun a chim. Bopi peng ah tualchung hriamtlai phu le sac ralkap um Pyitusit sitkar kahdohnak ah Pyitusit hruaitu pahnih an thi. Hriamnam zeimawzet an lak. Ṭuanengtari ram ṭhen, Bopin peng, Waicun khua ah a ummi sac ralkap kuttang Pyitusit phu le tualchung hriamtlai phu kar kahdohnak a chuak. Pyitusit hruaitu pahnih an thi. Meithal panga tal in hriamthil zeimawzat kan lak tiah Ṭuanengtari ram ṭhen chungtel hriamtlai phu sin in theih a si. March ni kul le ni sarih zinglei sumlaang pahnih hrawngah Pitusit an umnak sakhan cu Bopim peng le Kawtaung peng Pakha-Pa phufan nih lunhaw in an kahdoh hna. Cu kahdohnak ahcun Pitusit hruaitu a lu bik le a changtu an thih pinah hriamthil zeimawzat tualchung hriamtlai phu nih an lak. Mipi hriamtlai lei hliamhma tuarnak um loin hnu an kir kho ṭhan tiah theih a si. Pitusit sakhan in lakmi hriamthil hna cu AK-47 zunli, AK-40 panga, M16 pakhat, M16 40 hleikhat, kutchebom lungli, M16 kuanfang za le sawmsarih, AK-47 kuanfang za thum le sawmnga le panga, fawng lunghnih, equipment pakhat. Kuthrennak thil tuah nih nam sau pahnih le dahmei pakhat an si tiah theih a si. Leitu peng SAC ralkap sakhan mipi ralkap nih an lu hnawh hna. SAC ralkap ralbawi tal in zeimawzet an thi. Karen ramkulh Leihtu peng ah sac ralkap sakhan pahnih cu nihin March ni kul le nariat zinglei ah KNLA Brigade 2 bu fonh nih luhhnawh in an kahdoh ṭhan hna caah sac ralkap lei duh ṭayim hmu pakhat tal in ralkap zeimawzat an thi tiah Brigade 2 nih an thanh. Nihin March ni kul le nariat zinglei sullam pahra hrawngah Kayutaw pengkomh Leitu peng chungah a ummi sac ralkap Tamutong sakhan le Chaolongci sakhan hna cu KNLA Brigade 2 Battalion 5 phufan nih an kahdoh than hna tiah theih a si. Cu kahdohnak ahcun Chaolongci sakhan ah a ummi sac ralkap du tein mu le ralkap zeimawzat an thi. Hliamhma tuar zong an tam tiah Brigade 2 nih an langhter. Ngyangtong ah PDF nan bom chan turuang ah tualchungmi pakul leng SAC ralkap nih an tei hna. ARWT ramthen Ngyangdong peng ah March ni kul le niruk ah tualchungmi pakul leng cu PDF nan bawmhchan hna tiin sac ralkap nih an ti hna i an tlaih hna tiah theih a si. Tualchungmi hna le CDM tuahmi hna cu sac ralkap palik le Talan i bawm in khuapi le khuate ah khual cazin an chek hna i tlaihkhihnak an tuah hna tiah tualchungmi hna nih an chim. sac ralkap le palik nih tualchungmi zeimawzat an tlaih hna hi cu sullam um loin an tlaihmi hna a si. nikhat chungah minung pakul leng an tlaih hna tiah kum sawmli leng tluk a si cangmi pa pakhat nih a chim. tlaih a tongmi hna chungah ramkhel rianṭuantu hna Taltumnak a ngei lomi, tualchung mi an i tal bantukin CDM a tuahmi hna zong an i tal ve tiah theih a si. ARUD peng ah sac ralkap le Dalan nih PDF sin ah an colh cang ning a phuangtu tualchung mi hna cu tangka an hal lengmang hna tiah tualchung mi hna sin in theih a si.